Hallo! Ech sinn Tata Tom an ech liesen iech haut am Kader vun der Tufi-Animatioun an der Stater Bibliothéik oder an der Cité-Bibliothéik eng Geschicht vir. Dofir muss ech awer elo nach fir d'éischt meng Brëll aus do bauen. Ech mengen dir hutt elo eng Kéier alles konne liesen, wat drop stoung, mee ouni Brëll, ah, voilà, da gesinn ech iech nämlech besser. Mir liesen haut eng Geschicht, oder ech liesen Iech eng Geschicht haut vir, déi spillt zu Aneschtbuerg. Hei gesitt Der d'Buch och schonn. Et ass eigentlech op Däitsch geschriwwen, och vun enger Schwëster vu mir aus Däitschland, dem Olivia Jones, an ech hunn dat elo mol einfach op Lëtzebuergesch iwwersat. An ech mengen, mir leeën och einfach mol lass. Keng Angscht zu Aneschtbuerg, eng Geschicht vun der anerer Säit. Wéi de Louis den Dënschden aus der Maison Relais heem koum, war d'Mamma nach um Büro. Dënschdes muss si ëmmer méi laang schaffen. Dofir passt d'Tatta Maria dann op de Louis a seng kleng Schwëster d'Emma op. D'Maria an d'Emma sëtze schonn um Dësch, wéi de Luis säi Kapp zu der Kichendier erastreckt. Huhu! ruffe si begeeschtert. Huhu! seet de Luis e bësselche geknautscht a midd vun der Schoul. E kritt ëmmer esou vill Hausaufgaben. Dir bestëmmt och, gell? Jo. An obwuel de Luis esou midd ass, freet hie sech awer, d'Tatta Maria ze gesinn. Mat hir ass et ëmmer lëschteg. Si ass zwar net seng richteg Tatta, awer trotzdeem seng léifsten, well si huet esou eng schéin déif Stëmm, wa si laacht, da kléngt dat, wéi wann et donnert. An ausserdeem ass si fir all Quatsch ze hunn. A staark ass se, sou richteg staark. A se ka super Geschichten erzielen, sou wéi ech. Haut gëtt et Spinat, seet d'Tatta Maria. De Luis hat d'Schossel awer schonn entdeckt. Ii, seet hien an zitt e laangt Gesiit. Also ech hu Spinat gär, téint d'Emma an dréckt sech e riise Läffel an de Mond. Di mësst staark. Gewass, meckert de Luis, Spinat ass voll schwul. Wat gelift, dat hat der Marie ass bal d'Forschett aus der Hand gefall. Voll wat? Falsch schwul! seet de Louis a mécht dobäi e Gesiicht wéi wann e misst katzen. Falsch schwul! plappert d'Emma no an dréckt dem Louis säi Pompjeesauto iwwer den Dësch. D'Tatta Maria kuckt déi zwee entgeeschtert un. Louis! seet si. Weess du iwwerhaapt wat schwul ass? De Luis rëselt de Kapp op an of, Jo kloer, ech si jo net blöd, ech si jo schonn an der Schoul. Schwul ass eekleg, dat sot de Pol. Dat sot dem Pol säi Brudder. An dee muss et jo wëssen, deen ass schliisslech schonn am Véierten. Tja, do hunn de Pol a säi Brudder awer eppes falsch verstan, seet d'Tatta Maria a rëselt de Kapp. Schwul huet nämlech näischt mat eekleg ze sinn ze dinn. Schwul ass, wann e Mann mat engem anere Mann frou ass. Dat weess ech dach! seet de Louis. Mee esou wéi d'Papa vum Max! rifft d'Emma dertëschent. Déi sinn och frou mateneen. De Max ass mam Emma zesummen an der Spillschoul. Hatt spillt gären Autosaccident mat him. Da loossen si zwee kleng Autoe mat grousser Vitess openee knuppen. Also dem Paul säi Brudder seet, datt dat total onnatierlech ass, stellt de Luis fest. Dat ass jo awer Blödsinn, seet d'Tatta Maria e bësse méi streng. Firwat dann onnatierlech? Ma well dat jo net normal ass, hält de Louis u senger Meenung fest. Normalerweis hunn dach Männer Frae gär an et huet een eng Mamm an e Papp. Mee mir hunn dach och kee Papa, mëscht sech d'Emma an. Op alle Fall net esou richteg. Den Emma a Louis hir Elteren hu sech getrennt, ewéi déi zwee nach ganz kleng waren. Hire Pappa lieft elo mat senger neier Famill an enger anerer Stad a si gesi sech just ganz wéineg. Do fänkt d'Emma u mat kickelen. Ass dach lëschteg! Mir hu kee Pappa an de Max huet der direkt zwee. D'Tatta Maria schmunzelt. Jo, a munch Kanner hu just ee Pappa a keng Mamma. An aner Kanner hunn zwou Mammaen, well et kënne jo net nëmme Männer mat Männer frou sinn, mee och Fraen mat Fraen. An dorunner ass guer näischt onnatierlech oder anormal. Se kuckt de Louis an d'Emma ongewéinlech streng un. An ech wëll net, dass dir iergendeen net gären hutt, well en schwul ass. Nö! rifft d'Emma. Dem Max seng Papa sinn total léif. Si hu mir d'lescht Woch e richteg schéine klengen Auto geschenkt. Wësst dir, fiert d'Tatta Maria weider, Et ass nämlech och geféierlech, wann een esou e Blödsinn ewéi dem Pol säi Brudder zielt. De Loïs kuckt mat engem rise Fragezeichen am Gesiicht, Hä? Firwat? Ma well een domadder Mënsche verletze kann a se géinteneen opstëppelt. Oder wat mengs du, wéi dem Max seng Papaen dat géinge fannen, wann si wéissten dass du schwul als béist Wuert géings benotzen. De Louis leeft rout un, Mee dat war dach guer net béis gemengt. Dat weess ech jo Louis, trotzdem verletzt et een wann ee mierkt dass aner Leit et komesch fannen mat wiem een zesumme wëll sinn. D'Emma rëselt de Kapp. Jo, an der Spillschoul huet de Matteo dem Fanny e Petzi mat engem Häerz drop geschenkt, well hien esou frou mat him ass. Do hunn zwee méi grouss Jongen hien ausgelaacht an de Matteo huet ugefaange mat kräischen. Jo, esou änlech hunn ech dat gemengt, seet d'Tatta Maria. An elo stellt iech emol vir, net just déi zwee grouss Jongen, mee jidderee géing iech auslaachen, well se eben denken, dass dir net normal sidd. Si iwwerleet kuerz. Stellt iech dach emol vir, seet si dann mat hirer déiwer Märchemonistëmm, et géif eng Plaz ginn, déi anescht Buerg heescht. Ooh, eng Geschicht! rifft d'Emma a klappt a seng Hänn. Och de Louis spëtzt elo seng Oueren. Anescht Buerg? freet hien. Jo, anescht Buerg. Zu Aneschtbuerg ass, oh grouss Iwwerraschung, Alles e bëssen anescht ewéi bei eis, seet d'Tatta Maria a pëtzt deenen zwee en Aan zou. Wat dann? freet d'Emma. Ma jo, zum Beispill ginn zu Aneschbuerg Männer Jüppen un oder hu laang Hoer. Männer mat Jüppen, dat kléngt lëschteg, seet de Luis an d'Emma rëselt mam Kapp. A jo, seet d'Tatta Maria, mee dat ass nach net alles. D'Fraen zu Aneschbuerg hu Beruffer, déi bei eis villäicht éischter vu Männer gemeet ginn, an ëmgedréint, ewéi zum Beispill? freet de Luis.

Zu Aneschtbuerg ginn et bal nëmme männlech Krankeschwësteren, dofir nennt een se do Krankebrudder. Ass dat dann esou vill méi anescht ewéi bei eis? Mir hu jo awer och männlech Krankeschwësteren, oder? freet de Luis. Jo, dat ass natierlech richteg, gëtt d'Tata Maria zou. Mee bei eis hunn si awer keng Juppen un, oder? Zu Aneschtbuerg awer schonn. Heiansdo schminken sech d'Männer do och. D'Emma kickelt. Hatt stellt sech vir, wéi de Louis wëll beim Spillen a senger Ritterrüstung mat gefierfte Fangerneel oder mat Lëppestëft géing ausgesinn. Oder souguer direkt als Prinzessin. An d'Fraen? freet hatt a kuckt hatt der Maria erwaardungsvoll un. Déi hunn eigentlech ëmmer Boxen un. Ah, seet d'Emma enttäuscht. Dat maachen se awer och bei eis. D'Mamma huet och meeschtens eng Box un. Du awer ni, Tatta Maria, oder? Ech hunn dech op alle Fall nach ni an enger Box gesinn, stellt de Luis fest. Humm, brummt d'Tatta Maria mat hirer déiwer Stëmm, dat hues de gutt gesinn. Ech sinn eben e bëssen almoudesch, wat dat betrëfft. Dat ass awer scho komesch, dass d'Fraen an d'Meedercher sech dat kënnen eraussichen an d'Jongen net, oder? Mellt sech d'Emma elo zu Wuert erëm. Den Ton ass wéini mat Drëtzen an d'Spillschoul komm an déi aner hunn hien ausgelaacht a gesot, Meedchen, Meedchen! An d'Joffer Patrizia huet gesot, A meng Maischen? Dat ass dach fies! seet de Louis. A naja, seet d'Emma, dem Tun huet dat net wierklech eppes ausgemeet. Hie sot, hie géif d'Rëtze super fannen an ausserdeem géing hien da keng Knetzelen a seng Krausele kréien. Ma dann ass et jo gutt, laacht d'Tatta Maria. Ech wëll Iech jo awer eigentlech vun Aneschbuerg erzielen. Do ass et, wéi gesot, näischt Spezielles, wann d'Jongen Trëtzen hunn oder Männer eng Jupe unhunn. Wichteg fir eis Geschicht ass awer Folgendes, Zu Aneschbuerg hunn Männer Männer gären A Fraen, Fraen. Eigentlech. D'Tatta Maria mécht eng kuerz Paus an erzielt dann mat enger Stëmm, déi ganz wichteg kléngt, Awer enges Daags war et esou zu Aneschbuerg, dass sech de Kim an d'Claude verléift huet. Stopp! rifft de Louis an d'Emma kickelt. Wat ass da lass? freet d'Tatta Maria ganz onschëlleg. Du hues grad de Kim an d'Claude gesot, mee Kim ass dach e Meedchennumm a Claude e Jongennumm. Stemmt! seet d'Emma. Wéi beim Bopa Claude a Boma Kim. D'Tatta Maria rëselt de Kapp op an of. Jo, bei eis ass dat esou. Mee et gi wierklech Länner, do geet et och anescht erëm. Do kënnen Jongen och Kim heeschen an Meedercher Claude. An souwisou spillt eis Geschicht zu Aneschtbuerg. Do ass alles e bëssen anescht ewéi bei eis. Dem Luis fält eppes an, Mir hunn an der Klass en Andrea. Deen hunn ech ëmmer domadder rose gemeet, well hien ewéi e Meedchen heescht. Mee d'Joffer Holzmacher huet mir dunn awer erkläert, datt den Andrea aus Italie kënnt an do heesche Jongen Andrea. Dat stëmmt. seet hatt der Maria. Andrea heescht esouguer iwwersat dee Männlechen. Dem Emma fält och eppes an. Bei mir an der Spillzëll ginn et zwee Sassaen. Dat eent ass e Jong an dat anert e Meedchen. De Jong ass vun hei an d'Meedchen aus Russland. D'Tatta Maria stëmmt zou, Jo, a Russland kënnen och Meedercher Sascha heeschen. An d'Kim an de Claude, wat ass mat deenen? freet de Louis a wëll wëssen, wéi et viru geet. Anescht erëm, verbessert d'Tatta Maria, de Kim an d'Claude. A se benotzt erëm hir déif Geschichtenerzielerstëmm. Et wor emol zu Aneschtbuerg, dass de Kim mat senger Spillschoulsklass um Wee fir op d'Spillplaz war, ewéi si dunn un enger Baustell laanscht koumen. Hien huet grad de Kanner wollen erklären, dass si hei op der Bauplaz gutt oppasse mussen, fir dass si net an e Lach falen, ewéi hien op eng Kéier e spëtzbouwesch Päifen héieren huet. Hien dréint sech ëm a gesäit hatt d'Claude mat senge wonnerschéine rout-gëllene Krauselen, déi e bëssen ënnert dem Bauaarbechterhelm rausluussen. Hatt pëtzt him en Aen zou an ëm de Kim ass et geschitt, hien huet sech onstierflech an d'Claude verléift an ëmgedréint. Déi zwee ware scho ganz geschwënn onzertrennlech. Si hunn alles zesumme gemeet. Si sinn an de Kino gaang, an de Musée, si si Pëtterlo gefuer op engem vun deene ville Séien zu Aneschtbuerg, sinn an den Zoo gaang a si sinn zesummen eng Glace iesse gaangen, schléit d'Emma vir. Hatt ass ësst schrecklech gäre Glace. Dat ass eng gutt Idee, seet hatt der Maria. Mee eng aner Kéier, wéi déi zwee eng grouss Glace mat Klappschmant a faarwege Streiselen drop kaf haten an Hand an Hand laanscht de Séi spadséiere gaange sinn, do ass hinnen e Jong entgéint komm an huet sech bëteg grinsend ugestierzt. An net nëmmen dat, hien huet och mam Fanger op se gewisen, Ih, kuck mol do, e Mann an eng Fra déi Händchen halen, dat ass jo eekeleg! De Kim an d'Claude si vu Schreck zesummegefuer. E puer Leit si stoe bliwwen, An hunn se och elo ugestierzt an hunn iwwert se getuschelt. De Kim huet guer näischt méi verstan an huet gefrot, Mengs du eis? Wisou soll dat eeklech si wa mir eis mat der Hand huelen? De Jong huet haart gelaacht, Hahaha, ma well dir e Mann an eng Fra sidd, dat ass voll krass eeklech! Boah, ass dat gemeng! reegt d'Emma sech op. Dat fannen ech och! seet de Louis. Dat ass dach hir Saach! D'Tata Maria rëselt zoustëmmend de Kapp. Jo, dat war wierklech e wéischte Jong. Mee d'Leit haten awer och virdrun schonn e bësse gekuckt a geträtscht. De Kim an d'Claude hunn dat just net esou matkrut, well si just Aen fir sech haten. Sou ass dat jo, wann ee frësch verléiwt ass. Lo bemierken si et awer, dass zum Beispill de Bäcker, bei deem si muerjes ëmmer hir Bréidercher kafen, si ëmmer esou komesch ukuckt. An iwwerhaapt, D'Leit behandelen si och iergendwéi anescht ewéi fréier. An jo, déi Leit vun Aneschbuerg kennen dat halt net, dass eng Fra e Mann gären huet. Si fannen dat komesch. Déi meescht haten awer och Besseres ze dinn, ewéi sech doriwwer opzereegen. Mee e puer Leit hunn awer gemengt, dass een do eppes dergéint misst maachen. Si soten, Wou komme mir dann hin, wann eis Männer elo eise Fraen d'Fraen ewechhuelen? An dat do ass jo total onnatierlech, dat bréngt déi ganz Uerdnung duercherneen. De Kim ass dach Spillschoulsailärer, net datt hien elo nach eis Kanner verdierft. An Oh mei, hoffentlech ass dat net ustiechend. Ënnert dëse Leit waren och ganz Béiser derbäi, déi nëmme Kaméidi a Sträit wollten ufänken. Esou ewéi de Jong, dee mam Fanger op de Kim an d'Claude gewisen hat an de Geck mat hinne gemeet huet. Déi Leit hunn sech dunn zesumme gedoen an sinn dunn bei dem Claude säin Haus gaang an hunn béis Wierder mat Faarf drop geschmiert an beim Kim hunn si eng Fënster futti gemeet. D'Claude an de Kim haten elo richteg Angscht a si hunn sech gefrot op mat hinne villäicht wierklech eppes net stëmmt well déi aner dat jo alleguerten elo gesot hunn, d'Claude sot, villäicht ass et jo awer besser, wa mer eis eng Zäitchen net gesinn, wärenddeems kräischt hatt schonn, well et dach esou frou mam Kim ass. an den aarme Kim krut vu lauter Schluchze guer kee Wuert eraus. Dat ass jo eng schrecklech Geschicht, seet de Louis. D'Emma rëselt hefteg de Kapp. Jo, lo muss awer ganz séier erëm alles gutt ginn, ok, Tatta Maria? D'Tatta Maria iwwerleet kuerz. Si ass selwer grad e bëssen ergraff. Hm, mol kucken, wéi kéint et weidergoen? Déi zwee ware schonn vill, ganz vill traureg. D'Claude huet op senger Aarbecht net eng eenzeg riit Mauer méi hikritt. Sou schlëmm huet hatt ënnert der Trennung gelidden, eemol hat hatt esouguer vergiess d'Dier an en Haus anzebauen. Do gouf et richteg Kaméidi mat de Leit, wéi se wollten eraplënneren. An de Kim, dee sech soss ëmmer esou lëschteg Geschichte fir seng Spillschoulskanner ausgeduecht huet, sëtzt elo just nach traureg an der Sandkëscht. Dat huet de Leit vun Aneschbuerg dann awer elo Leed gedoen, datt déi zwee esou onglécklech waren. Naja, villäicht net déi béis Leit, awer déi aner. Dem Claude seng Frëndinnen an d'Aarbechtskolleeginnen an natierlech och dem Kim seng Spillschoulskanner. An wat mengt Dir, grad d'Kanner hunn et fäerdeg bruecht, datt herno erëm alles gutt war. Puh, Gott sei Dank! Mee wéi dann? freet d'Emma. D'Kanner sinn zu hiren Eltere gaangen an hu sech beschwéiert, dass hire Kim zu näischt méi ze gebrauche wier, säitdeem hien an dat léift Claude keng Koppel méi sinn. D'Claude ass heiansdo d'Kim vun der Aarbecht siche komm, dohier hunn d'Kanner hatt kannt. Also hunn se hir Eltere gefrot, wat eigentlech elo esou schlëmm dorunner ass, datt déi zwee frou matenee sinn. Den Elteren ass dorobber awer net wierklech eng Äntwert agefall, ausser, Dat huet et nach ni ginn, dowéinst ass dat net richteg, dat ass net normal. Dat hunn d'Kanner awer net gëlle gelooss. Wat ass schonn normal? Si hu fonnt, datt de Kim esou wéi hien ass genau richteg ass, a wann hien zum sech selwer sinn d'Claude brauch, dann ass dat eben esou. D'Haaptsaach hien ass erëm glécklech. Fir d'Spillschoulfest wëlle mir erëm eisen ale Kim zeréck hunn, hunn si gefuerdert. Hie soll nämlech de Klon spillen an en traurege Klon wëlle mir net. Elo hu sech d'Eltere missen eng iwwerleeën, d'Kanner solle schliisslech glécklech sinn, soss iesse se hiert Geméis net. Datt der Maria prëtzt dem Luis an dem Emma en Aen zou. Si hunn e grousst Treffen an der Hal beim Séi aberuff, wou all d'Leit vun Aneschtbuerg ageluede waren, och de Kim an d'Claude. Ob dee béise Jong, deen am Ufank de Geck gemeet huet, och do war, Oder ob deen doheem sëtzt ze jéimeren, well him de Fanger an der Nues stieche bliwwen ass, weess ech elo net. D'Tatta Maria grinst schadenfro. Mee soss war awer eigentlech jiddereen do. An dunn kommen d'Kanner op d'Bühn. a si hunn eng kleng Ried gehal. An dëser hunn se de Leit vun Aneschtbuerg alles dat erkläert, wat si och virdrun hiren Elteren erkläert hunn, nämlech dass de Kim an d'Claude zwee ganz léif Mënsche sinn an dass et hinnen egal ass, ob e Mann frou ass mat engem Mann oder enger Fra oder eng Fra frou ass mat engem Mann oder enger Fra. D'Tata Maria huet ugefaange mat tuddelen, well se selwer duerchernee ginn ass. Majo eben, wee lo mat weem frou wier, dat ka jo jiddereen selwer entscheeden. An do koom den Omer. D'Tata Maria reift sech freedeg d'Hänn. D'Kanner haten nämlech eng Biologin aus dem Zoo vun Aneschtbuerg agelueden, déi si elo op d'Bün geruff hunn. Tjo, an déi huet dunn deenen, déi et nach ëmmer net verstanen hunn, erkläert, dass et ganz vill Déiere ginn, déi frou sinn oder déi mat deem frou sinn, mat deem si wëllen, egal wat déi aner soen oder maachen. Hä? mécht de Louis. Dat verstinn ech elo net. Bei den Déiere gëtt et dach souwisou just Mann a Fra. Du vergëss, mir sinn zu Anisbuerg, erënnert d'Tatta Maria hien. An Souwisou stëmmt dat net ganz wat s de do sees. Et ginn tatsächlech och an der richteger, an eiser Déierewelt, och net nëmme Mann-Fra-Koppelen. Däin Eescht, de Luis kann et wierklech net gleewen, huet d'Tatta Maria do grad e bësse geflunkert, jo. Ganz éierlech, seet d'Tatta Maria ganz seriö. Zum Beispill? freet de Luis a pëtzt nach ëmmer e bëssen ongleeweg mat den Aen. Ma zum Beispill Delfinen, Pinguinen an Afen, Do ginn et heiansdo och Menschen, déi frou si mat engem anere Menschen, an net just mat engem Weibchen. De Loïs ass erstaunt. Ma dat erzielen ech emol dem Paul, vu wege schwul ass onnatierlech. Stëmmt, seet d'Hetta Maria, wat an der Natur virkënnt. Ka jo guer net esou onnatierlech sinn. Egal ewéi ongewéinlech et ass, hutt Dir gewosst, dass d'Kanner vun der Nasenmuräne als Jongen op d'Welt kommen a sech méi spéit zu Fraen entwéckelen? De Louis kuckt elo ganz erféiert. Hien huet zwar keng Ahnung wat eng Nasenmuräne soll sinn, mee hoffentlech huet hatt der Maria elo geflunkert. Hie wëll nämlech onbedingt e Jong bleiwen, schliisslech wëll hie Pompjeesmann ginn, wann hie grouss ass. Obwuel, Pompjeesfra géing jo awer och goen. Erziel virun! drängelt d'Emma elo ongedëlleg. Ma dir kënnt iech bestëmmt virstellen, datt d'Leit vun Aneschtbuerg net schlecht gestaunt hunn, ewéi d'Biologin hinnen dat alles gezielt huet. Mee virun allem hu si sech geschummt, datt si net, datt si esou gemeng ware mam Kim a Claude, obwuel si hinne jo guer näischt gedinn hunn. Si hunn sech beim Kim a Claude entschëllegt a versprach, si géingen sech ni méi iwwert se lëschteg maachen, mee an Zukunft zou hinne stoen. Do huet de Kim erëm misse kräischen, awer dës Kéier vu Freed an Erliichterung, well elo konnt hie säi Claude erëm an d'Äerm huelen. An dunn hunn si Hochzäit gefeiert, a wann se net gestuerwe sinn, da liewen se nach haut! rifft d'Emma voller Freed. Moment, Moment! ënnerbrécht d'Tatta Maria mat hirer déiwer Donnerlag. Fir d'éischt hu se natierlech d'Spillschoulsfest gefeiert. Et war eng richteg flott Party, De Klon Kim war richteg lëschteg, mee den Héichpunkt vun der Feier war, ewéi d'Claude säi Kim gefrot huet, ob hien hatt wéilt bestueden. Do huet jidderee vu Freed Knäll gedoen, alleguer hu se sech gefreet, déi Kleng an déi Grouss. Hah! Also dach eng Hochzäit! seet d'Emma zefridden, mee dunn zitt hatt d'Nues erop. Waart emol, wien hat da lo d'Hochzäitskleed un? Ma de Kim natierlech, an hien huet wonnerschéin dran ausgesinn. D'Emma laacht hell ewech, Hehe, jo. An d'Claude huet am Kostüm bestëmmt och chic ausgesinn, oder Louis? Mee de Louis huet nodenklech mat der Forschett am Spinat ronderëm gewullt. An dunn? freet hien. Hat dee béise Jong de Kim an d'Claude dann och lo wierklech a Rou gelooss? An Wat ass mat deenen anere béise Leit geschitt? Tja, weess de Luis, seet d'Tata Maria, dat ass zu Aneschtbuerg genau esou ewéi hei. Et wäerten ëmmer Leit ginn, déi Kaméidi wëlle maachen a mam Fanger op Mënsche weisen, déi anescht sinn ewéi ee selwer. Mee d'Leit vun Aneschtbuerg hu jo selwer gesinn, wou dat hiféiert, wann een op esou Leit lauschtert. Wa si matkruten, datt iergendeen e blöde Sproch gemeet huet, hu si sech direkt agemëscht an hunn dem Kim an dem Claude gehollef. An et huet sech esouguer erausgestallt, datt nach aner Leit zu Aneschtbuerg genau esou gefillt hunn ewéi eis zwee Helden. D'Tata Maria pëtzt dem Luis an dem Emma en Aen zou. An, wat mengt der? Ass dat e flotte Schluss fir dës Geschicht? Kloer! seet d'Emma, wärend hatt de Rescht Spinat vu sengem Teller kraazt. Elo mussen déi zwee just nach e Puppel ze kréien. De Luis fënnt dat och. Dat ass eng gutt Iddi, seet d'Tatta Maria. A wësst Dir, wéi si hiert Kand nennen? Marie-Jean. Da kann et sech méi spéit selwer eraussichen, wat et wëll sinn, wann et grouss ass. Also bal ewéi bei den Nasenmuränen, stellt d'Emma fest. Also bal ewéi bei den Nasenmuränen, bestätegt d'Tatta Maria. Ende gutt, alles gutt, seet de Louis a setzt sech bequeem no hannen, widdert säi Stull. Mee op eng Kéier stutzt hien awer. D'Tatta Maria? freet hien a kuckt sech seng Tatta mat der Donnerlag nach eng Kéier ganz genau un. Hues du eigentlech och en zweeten Numm esou wéi Marie-Jean? Ooh! brummt hatt der Maria mat hirer déiwer Stëmm an schmunzelt geheimnisvoll. Dat verroden ech iech villäicht eng aner Kéier. De Louis pëtzt enke kuerz d'Aen zesummen a rëselt dann Jo mam Kapp. Okay, seet hien a kuckt zeréck op säin Teller, wou nach ëmmer säi ganze Spinat läit, niewent engem klenge Rescht Spigelee. Spinat fannen ech nach ëmmer eekeleg, seet hien, schmunzelt a seet virun. Awer guer net méi schwul. Voilà, dat war d'Geschicht vun Aneschbuerg. Ech wëll iech elo net weider op d'Folter spanen an iech emol direkt e Bild weise vun enger Nasenmuräne, well dir wësst bestëmmt net, wéi déi ausgesäit. Dat heiten ass eng Nasenmuräne. Effektiv, wann se kleng ass oder wann se op d'Welt kommen, sinn et Jongen. An spéiderhi wiesselen se net nëmmen d'Faarf, mee och d'Geschlecht. Dat heescht, dat ginn Weibercher méi spéit hin. Als Jonge sinn se blo, als Weibche ginn se schwaarz. Dann hunn ech awer nach Froen, respektiv Aufgaben fir iech. Iwwerleet iech dach emol ob der nach aner Nimm kennt déi souwuel vun engem Jong wéi vun engem Meedche kënne sinn, wéi Claude oder Kim, Andrea, Sascha, déi hu mer jo elo alleguerten am Buch héieren. Dir fannt der bestëmmt nach, well et ginn der nach. Oder hutt der schonn iergendzwousch op der Welt Jongen oder Männer gesinn déi. mat enger Jupe ronderëm gelaf sinn oder mat engem Rack a wou dat ganz normal ass. Frot mol eng Kéier Elteren oder Monni, Tatta oder wien och ëmmer grad mat Äech de Video hei kuckt. Et ginn Uniformen oder Truechte fir Männer, wou dat ganz normal ass, dass se eng Jupe hunn oder e Rack hunn. Ech wëll do awer och elo net weider villes verroden, mee Dir fannt bestëmmt Saachen um Internet oder och hei an der City-Bibliothéik. Kommt do mol roueg bis laanscht kucken. Oder nach eng aner Fro, Ginn et typesch jonge Meederchersspillsaachen oder kann net einfach jidderee mat allem spillen? Oder wéi ass et mat de Faarwen? Haut soe mer jo, dass rosa, rout, jo d'Faarf vun de Meedercher ass an blo d'Faarf vun de Jongen. Et gouf awer emol eng Zäit, eng Zäit vun de Ritteren a Kinneken, do war dat genau ëmgedréint. Do war rosa d'Faarf vun de Prënzen an rout d'Faarf vun de Kinneken an blo war d'Faarf vun de Meedercher. Dir gesitt, alles kann sech änneren a wiesselen, dofir firwat net direkt domadder ufänken? Ech hoffen d'Geschicht huet iech gefall. Mäin Numm ass Tatta Tom an ech wënschen iech nach vill Spaass beim Duerchstöbere vun de Bicher hei an der City-Bibliothéik. Tschüss!